מסכת שקלים פרק ג' משנה א' זאגט די משנה בשלושה פרקים בשנה דריי מאל א יאר טויערט מען אויף א לשכה נעמט מען ארויס מען מאכט א תרומה פון די לשכה דאס איז די צימער וואס דארט האט מען אריינגעלייגט אלע געלט פון די מחצית השקל דריי מאל א יאר נעמט מען דארטן זאגט באטעניו ער ברענגט פון די משנה שפעטער אז מען ברענגט דריי פישקעס און יעדע פישקע האט דריי סאה און אזוי נעמט מען ארויס דריי מאל א יאר נעמט מען ארויס געלט און מיט דעם קויפט מען די קרבנות וואס מען דארף. ווען? בפרעות הפסח, א האלבע חודש פאר פסח, בפרעות עצרת, א האלבע חודש פאר שביעות, בפרעות החג, א האלבע חודש פאר סוכות, דעמאלטס איז די צייט, פרעות הייסט א האלבע אזוי ווי א פריסה, און דעמאלטס איז די צייט וואס מען איז שוין פארנומען מיט יום טוב, שעל המדרשים בהלכות החג, פון דעמאלטס איז מען שוין פארנומען ממילא פון דעמאלטס נעמט מען. ארויס די טרימע. זאגט די תניא, פארוואס דארף מען מאכן דריי מאל א יאר, פארוואס נישט איין מאל א יאר? זאגט ער, ווייל די מענטשן וואס וואוינען ווייט האבן נאכנישט געברענגט די שקלים, ממילא ווארט מען ביז זייערע זאלן אנקומען און מען נעמט א צווייטע מאל, און שפעט די מענטשן וואס זענען נאך ווייטער נעמט מען א דריטע מאל. זאגט די משנה והעין, און די דריי צייטן זענען גרנות למעשר בהמה. דאס הייסט אזוי ווי ביים מעשה פון תבואה איז דא א גורן, גורן דאס הייסט מען מאכט א בארג און ביז דעמאלטס מעג מען עסן ארעי, פון ווען מען האט שוין געמאכט א בארג, דאס הייסט פון ווען צווישן די גמר מלאכה מען האט שוין געענדיגט מען האט שוין נישט וואס צו טון מיט דעם, איז עס פון דעמאלטס טאר מען נישט עסן אפילו א איינריי, דאס הייסט פארגוירען, און מען ווערט מחי' במעשר, זאגט די משנה, דריי מאל א יאר ווערט אזוי מיט מעשר בהמה, דאס הייסט א איד זענען געבוירן צען בהמות דארף ער דאך אראפ נעמען א צען איינס, איינס פון צען, אריבער פירן די שבט, א גאנצע מעשה, און מען נעמט עס פאר א קרבן, א בכור, א מעשר, א פסח, קדשים קלים, דאס איז מעשר בהמה. דריי מאל א יאר האבן חזל אוועקגעשטעלט אז יענע ביז יענע צייט מעג מען עסן בהמות אויב איינער וויל קען עסן א בהמה אפילו ער האט נאכנישט געמעשר'ט, פון יענע צייט טאר מען שוין נישט עסן אן מעשר'ן. פארוואס האבן עס חכמים געזאגט? ווייל חכמים האבן געוואלט אז מענטשן זאלן, ס'הייסט די אמת מדאורייתא מעשר בהמה מעג מען עסן אלעס, ס'איז א חיוב צו געבן מעשר בהמה אבער אפילו מען האט נאכנישט געגעבן מעג מען עס עסן, ס'איז נישטא קיין איסור צו עסן, נאר חכמים האבן געוואלט אז מען זאל זיין א געוויסע צייט, וואס דעמאלטס האט דער חכם געוואלט אז בשעת ווען די אידן זענען עולי רגל זאל זיין אסאך בהמות, אלע זאלן ברענגען זייערע בהמות אין בית המקדש, אזוי זאל דער עולם האבן וואו צו קויפן בהמות. איז האבן חכמים געזוכט א עצה, האבן זיי געמאכט אזא עצה, זיי האבן געוואוסט אז א נארמאלע מענטש וויל געבן מעשר, ווייל א נארמאלע מענטש, מעשר בהמה איז דאך, א יעדע איד קומט דאך דריי מאל א יאר אין בית המקדש, מען דארף דאך ברענגען שלמים, מען דארף ממילא ברענגען קרבנות. איז א מענטש קען באשטיין אז איינס פון צען פון זיינע קרבנות פון זיינע בהמות זאלן זיין מעשר בהמה, מעשר בהמה הבכור נאכל הכהנים והמעשר לכל אדם, יעדער איינער עסט די מעשר בהמה, און ממילא האט א מענטש, א מענטש האט ליב, א מענטש האט א הנאה אז ער זאל קענען אראפ נעמען מעשר בהמה פון זיינע בהמות, און ממילא וועגן דעם האבן חכמים געזאגט אז אז. א נארמאלע מענטש העט נישט וועלן שעכטן, ער נוצט נישט קיין בהמות ווילאנג מען האט עס נישט געמסר'ט, ווייל א מענטש וויל מעשר'ן, איז אז מען האט געזאגט די דריי צייטן זאל די עולם מעשר'ן, וועלן אלע מענטשן דעמאלטס מעשר'ן, און נאכדעם וועלן מענטשן אנהייבן צו פארקויפן, מענטשן וועלן נישט פארקויפן פארדעם ווייל עס איז נאכנישט די צייט צו מעשר'ן און ער וויל מעשר'ן, איז ביי די צייט האט מען געזאגט א האלבע חודש פאר יום טוב, דעמאלטס זאלן אלע מעשר'ן, נאך וואס אלע מעשר'ן און אלע אנהייבן צו פארקויפן, אזוי העט זיין גענוג בהמות פאר אלע עולה רגלים צו מקיים זיין די מצוות פון וואס מען דארף ברענגען אין בית המקדש, זאגט ער די דברי רבי עקיבא, רבי עקיבא זאגט אז די דריי צייטן וואס מען האט יעצט גערעדט, א האלבע חודש פאר פסח, א האלבע פאר שביעית, און א האלבע חודש פאר סוכות, דעמאלטס איז די צייט וואס עס ווערט א גורם למעשה ווארימער, אויף חכמים האבן געהייסן דעמאלטס מעשרם בן עזאי אומר, בן עזאי קריגט זיך, די טעם פון די אנדערע שיטה זאגט ביי תניאו שטייט אין סוף מסכת בכורות, איז אונז העמער נאר זעהן וואס שטייט אין די משנה, בן עזאי אומר די צייט איז בעשרים ותשעה באדר,

מפני מה אמרו בעשרה בתשרי באלול ולא אמרו באחד בתשרי, פארוואס א' ניסן, א' סיוון, און פארוואס נישט די זעלבע זאך א' תשרי, פארוואס כ' ט' אלול, מפני שיום טוב אלס א יום טוב, ווי אפשר לעשות יום טוב, מ'קען נישט מעשר'ן א יום טוב ווייל מ'דארף עס נעמען אונטער תחת השבט און געבן א שמאכט מיט א רויטע סימן, און און מ'טאר נישט פארבן יום טוב, אזוי שטייט אין די גמרא, לפי חכי דמי לעשרה בתשרי באלול, וועגן דעם האט מען עס געמאכט די ניין און צוואנציגסטע פון אלול א טאג פריער. פארוואס איז דא דא אזא אלע שיטות, האמער שוין גערעדט אז די גמרא רעדט אין רעכנט אין מסכת בכורות, יעדע איינער האט זיך זיינע חשבונות ווען נארמאל ווערן בהמות געבוירן, און ממילא לויט דעם האבן זיי עס אויסגעשטעלט, עס איז דא אין דעם דריי שיטות.